Tenê Xedir Lyaz ne bi tenê êzdîpê yenê pîroz dikin. Ji berê de va cejna heye. Yenê berî berî Zeyno Îsa pir demê va cejna heye. Lê her gelek, her miletek bi rengekî bi nav dike, bi lêv dike. Yenê wek cihû jerd bin Îlya, Xirîstiyan yenê Mesîhî dibên Corcîs ya Korkîs, Erebê Misilman dibên Xedir, Kurdê Misilman dibên Xedirê Zindî Hindos dibên Xewaca Xdir, lê em Êzdiyan dên Xdir Îlyas. Gelo ev Xdir Îlyas ji ku hatiye? Eceb şexsek e? Eceb du şexs in? Eceb yek e, du din e wek me gotê? Niha gora em dibên, yanî binê em dibên hev ve girêdayîne. Her di şexsiye, her di kes du din e, lê ji hev de Naqetin. Binê çawa yenê kezebê îsên û bayî dikeve jê cuda nabe? Binê çawa çawîr ew giya vê ax nabe? Binê çawa ewr bê baran nabe? Her wiha Îlyas û Xidir jev cuda nabin. Tabî îsbatê me jî em dên qewlê me hene. Qewl, qewlê êzdî hene. Niha qewlek dibêje, qewlê derwîşa din vir dibêjin, Dibê ew derwêşê minî xase, bi şaya yar û bira vexarî kase, bi rê ket çû dîwana Xidir û Lyase. Arvira bi sedkin du şexs in demek, yanî Xidir û Lyas. Qewlekî me dijî heye, Qewlê duyem Pîrşeref Dibê şeref deng diket ji esase, Famê min zor qeyase, tu xudirê an liyase. Yanê demek du kes in lê bi şexsekî tê naskirin. Ev cejna dikeve Pêncşema yekê ji meha sibata rojhilat pêncşema yekê wek me gotiye me diyê hîsal dikete hevdeyê şibata ê Grîgorî. Lê beriye bibe cejn yanî berî pêncşemê pêwîst e her îsanê navê xwe Xidir Ulyas ya her îsanê dixwaze dixwaze sê roj bi roj bin. Roj di şemê û sêşemê û çarşemê pişt re pêncşemê dikine cejin. Va cejna royê cejnê divê pêwîst e yanê ji heft berhemê çût wekî qulatak çêkin wek yanê kom dikin bo heft berhema wek nok, nîsk, ceh, genim, tişo yanê hefta. Yani heft enî kêm heft berhem ji berhemê cût diqewirînin, dikine sêlê diqewirînin, derin dihêrin, piştîge dihêrin, rind dihêrin û hêdina yani hêvorê cejnê, hêvorê cejnê yani roy pêşemê hêvorî hêvora îne yani wek çiçikê xwe jî dikine, xwe zêde dikin. Li keç û xorta berav dikin Wek şahiyek e, dikanê bêjî wek yergê yani rê rismeka emê wek şahiyê ye, wek hezkirin e, yani cejna hezkirin sotê nav kirin. Dibe yani gora mitoloji dibêje, dibe kesêke wê yani wê berhemê bixa, wê em bêxûn, çi dixebde bimîne, çi mirazê xwe ye,

Yenê tê meresê xwe di vê cejnê de yenê vê heftê giştî niçîr qedexe ye, serbir qedexe ne. Yenê çaqa cejnê êzî hene hemûya serbir tên serjêkirin. Tenê vê cejnê de pê nabeşe qedexeyeke Ti serbirekê jêgên ti yên ti sewra serjêkê çê nabe. Ji ber wê em bên bêxûn yani cejneka bêxûn e. Em kan eyn bisem nav dikin dibê cejna miraza yani herek mirazê xwe dixwaze. Edbê vê yani hev ve cejna jî girêdayê xwezayê ye. Yani hemû cejnê me êzîda girêdayê xwezayê ne taybet va cejna cejna Xwedir Ilyas girêdayê xwezayê ye. Yani vê demê de Dawiya werza çandiniyê ye. Yani ji vir û hata çandinê ê emên ê tabî ê ber ê cotarî çi çandinê biçîne mumkin e çê nebin ji ber ku dibe dawiya werza çandiniyê û di vê demê de jî tedî sewal zewacê sewalê çêdibe ji ber wê qedexe ye Yê ne her sewara ser cêkê ya sewara bigirê ya wan bikuşê. Cejna û hemiyê pîroz be, ba cejna aştiyê û û amraza li hemû gelan pîroz be.